Essalawmaleýkum hormatly watandaşlar! Bu gün on birinji dekabr iki müň ýigrimi üçünji ýyl. Nesip bolsa, ertir Türkmenistanyň Bitaraplyk güni. Gyzgyn, çyn ýürekden gutlaýaryn. Indi bu Bitaraplyk näme aslynda? Ýöne bitaraplyk diýende watandaşlarymyz dürli-dürli we düşünjelere eýer ýer. Biz praktikada kän gördük, kän gabatlaşdyk. Bitarap döwletde eýle bolmaly, beýle bolmaly däl diýen her hili gürrüňler bolýar. Indi şu taryhyna seretsek, men özüm üçin aýtsam, bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýylyň on ikinji dekabrynda bitaraplyk kabul edilenden soň, o biz taryh molymymyzdan soradyk. Şo döwür bäşinji klas okuwçydym. Molym, bu bitaraplyk bolanda näme bolýar? Mugallymyň düşündirişi boýunça, oba bitarap bolanda döwlet armiýasy bolanak. Şo ýüz segsen bäş döwlet gol çekdi, şol döwletler bizi goraýa, bizde regulýarny armiýa bolmaýady. Emma şu gije-gündizde hatda, bagyşlaň welin, bolnoý, hassa soldatlaram gulluga alyp ýörler. Meniň özümiň gulluk eden döwrüm, iki müň üçünji ýyl. Ýadyňyzda bolsa, gaýyşniklaram soldatdy, derweze açyp-ýapýan ahranada soldatdy, pagta ýygýanam soldatdy. Şo döwürlerde şeýle bir soldatlar alyndy, iki müň üçünji ýylam edil Bitaraplykdan sekiz ýyl soň. Hatda, bagyşlaň welin, biziň waýençasymyzda, harby bölümimizde, kiçi meýdanyny aşagyna etýän esgerlerem bardy. Indi has düşnükli dilde aýdanda, aşagyna siýip turýanlaram hatda gulluga aldylar. Emma şo mugallymyň döwründäki aýdan sözlerine esaslansak, bizde regulýarny armiýa bolmaly däl diýse, hä biz bitarap döwlet, bizi goramaly däl, hiç kim bize çozmaly däl, oho bizem waýenni konfliktlere, uruşlara girmeli däl diýip şuny ýaly düşündirdi. Ondan başga, ýene bir ünsüňizi çekjek mesele, Mugallymymyzyň aýtmagyna görä, Bitarap döwletiň paýtagty Aşgabat şäheri dünýä standartynda ylalaşdyryjy merkez bolup rol alýar. Ýagny, iki döwlet uruşsa, iki döwletiň baştutanyny, rusçalap aýdanda, stol peregovor, gürrüňdeşlige çagyrylýan bir şäher hasaplanýar diýip. Emma togsan bäşinji ýylyň on ikinji dekabryndan şu güne çenli hasaplasak, dünýäde birtopar woýenni konfliktler, harby çaknyşmalar bolup geçdi. Emma iş ýüzünde hiç bir wagt togsan bäşinji ýyldan şu güne çenli Aşgabatda iki sany Woýuýuşi strana diýip iki sany uruş edip oturan döwletiň baştutany ylalaşdyryjy stola oturanyny biz görmedik. Onda diýmek bu bitaraplyk näme bolýar?

halkyň umumy ilat sanynyň prosent hasabynda şu belli bir görkezilen derejeden tussaglykda adam sany kän bolsa, awtomatiçeski de neýtrlitet elinden alynýar. To ýest terýäýt neýtrlitet eger şu türmedäki adam sany köp bolsa, Bu obşi ilatyň prosent hasabynda bitaraplyk elinden aýrylýar diýýär. I şonuň hasabyna şo bitaraplygy ýitirmejek bolup, bitaraplyk kak widim şit bolup dur, galkan bolup dur, köp näme ugurlarda. Şony ýitirmejek bolup hem diýe özüni gowy görkezmek üçin ana günä geçje, oba bagyşlaýa, uzak ýaşasyn zat diýip hem özüni öwdürmek

eksporta akcent mirowoý zady.
Hormatly watandaşlar, ýene bir gezek belläp geçýäs, ertir, on ikinji dekabr, Türkmenistanyň Bitaraplyk güni. Ýene bir gezek gutlaýaryn. Indi şu Bitaraplyk diýende, şu Bitarap diýen sözüň asyl manysy näme? Ine, sözüň yzyndan goşulma goşulýar. Edil şu Bitarap diýen sözde sözüň başyndaky bi, bi diýen söz, umuman aýdylanda, siz diýen e, manyda gelýär. Mysal üçin, emel, emelsiz, ýagny emeli ýok. Perzent, perzentsiz diýen ýaly, edil bi diýen sözem şo goşulma, edil şo manyda gelýär. O bi döwlet diýilýär, döwleti ýok, ýa bi perzent. O bi däne diýip, e, üzümiň sorty bar, çigidi ýok içinde, bi däne diýilýär. Ýagny bi tarap, ýagny tarapy ýok. Tarapsyz diýen neme manyda gelýär şu söz. Umuman şonam bir belläp geçeliň diýip neme etdim. Bul umuman bitaraplyk bolanda, ýagny meniň öz düşünjäm boýunça şu beýleki döwletlere öňünde şu eden etdiliklere zada biz bitarap döwlet biziň içerki we daşarky syýasatlarymyza beýleki döwletler goşulmasyn diýen ýaly o nemede Biz öz gözümüz bilen praktikada görýäs. Biz bitarap döwlet. Ondan başga-da bir haýran galdyryjy faktorlar kämahal gabat gelýär. Ine, egindeşim Alişer Sahatow o TikTok efir açyp, efirde gürrüň berip otyr, e, düşündirip otyr halka. Ine, ýer titreme hakda habarlarda aýdylan ak, bolan tüweleý, uragan zatlar hakda o Katastrofalar, awariýalar hakda, ine, büzmeýin partlamasy, şoňa meňzeş hadysalar barada hiç hili habar berilmeýär. Habar beriş serişdelerinde diýende, käbir watandaşlarymyz şo kommentariýada ýazýar, bizde o zatlar aýdylmaz diýýär, sebäbi biz bitarap döwlet diýýär. Äme bitarap döwlet bolanda şoň ýaly habarlar aýdylmaly däl diýen kada-kanun ýok hiç ýerde. Men gynanýan, şeýle bir sada halkymyzam bar içimizde. Ondan başga bu bitaraplyk bolanda, watandaşlar. Ýagny Annadur aganyň belläp geçişi ýaly, hawa Nyýazow gowy görýärdi bir täze açyşlar, bir täze dostijeniýalar halka görkezmek üçin, aý ine hawa ýadyňyzda bolsa hatda ýigrimi birinji asyryň türkmen pygamberi şu Allah gursagyna guýdy, ruhnamany ýazdy, şu Allah taraplaýyn ýazyldy, hatda türmeden boşadylýan adamlar ruhnama elini goýup, Gurhana ruhnama elini goýup, Oba kasam edip çykýatdylar. Ruhnamadan kasam etýän men diýip. Şoň ýaly bir nemeleri özüne öwdürmäni gowy görýätdi. Indi geliň syn edeliň. On birinji noý, on birinji dekabr bu gün. Ertirem on ikinji dekabr. Watan habarlar programmasyna serediň. Şu bitaraplygy, hakykatdan hem, Nyýazow alyp beren bolsa, Nyýazowyň şo ýerde roly bar bolsa, ady agzalarmyka? Indi sorag. Syn ediň, serediň Watan habarlar programmasyny. Ine, biz öňünden aýtdys şony. Hany Nyýazowyň ady agzalýamy şo taýda? Ine, Saparmyrat Türkmenbaşy, ýa beýik Saparmyrat Türkmenbaşy bize şu Bitaraplygy miras goýup gitdi diýip, ady agzalarmy? Ýok. Ýok. Men häzirden çak etýän. Diňe Arkadagly Serdar, Serdarymyz, Howandarymyz ýene näme, şoň ýaly sözler bilen dowam etjegine men göz ýetirip durun häzirden. Umuman aýdylanda, şeýle diskriminasiýa ýagdaýlaryna ýygy-ýygydan biz gabat gelýäs. Hawa, ýagny kult liçnost. Alişer söz soraýar. Alişer aýdaber. Nezawisimiz nezawisimiz bizere nime berdi? Nezawisimiz bizere Niýazowyň birinji prezidentiň segsen dokuz ili dogsan iki prosent ses berdi adamlar. Owa, ne nime berdi? Şu günki günde nezawisimiz bizlere nime berdi? Atadan ogla spokoýny, owa, plavny perehod wlasti. Owa, ine nime berdi bizlere? Nezawisimiz ýene nime berdi bizlere? Adamlaryň Türkmenistanyň içinde öz beçeleri bilen bile

goşun gullugy diňe kontrakt esasynda, ýagny aýlykçy, edil býujetden aýlyk tölenen ýaly şol nemelere aýlyk tölenmeli. Hany Bitarap döwlet bolsa diňe kontraktny slujba bolmaly, şertnamalaýyn, borçnamalaýyn neme esgerler alynmaly, ýagny aýlyk tölenmeli, edil işçi alan ýaly. Emma. Hawa watandaşlar, gürrüňdeşligimizi dowam etýäs. Ýadyňyza düşse, Türkmenistanyň gimninde şeýle sözler bardy. Bitarap Garaşsyz topragyň nurdyr. Şu nurly topragyň ýaşaýjylary, halky, ilaty güzeran görmek üçin, maşgala eklemek üçin ýüz müňlerçe daşary ýurtlarda işläp ýör. Ýaňy Alişerem belläp geçdi. Diýmek, ine, bitaraplygyň miweleri şo diýsek, ýalňyşdan, ýalňyşmarys gerek diýip pikir etýän. Ondan başga-da deňeşdirere beýleki bitarap döwletler bar. Emma biz, biz şol döwletleriň, ýagny Bitarap döwletleriň ilatynyň gazanç üçin, maşgala eklemek üçin daşary ýurtlara çykyp, oba sergezdan bolup, dokumentsiz, kyn ýagdaýda, deportasionnyý lagerlerde we galyp ýören halkyny göremizok. Ýa gördüňizmi Şweýsariýanyň bir raýatyny deportasionnyý lagerde, şo öz konsulstwasynyň ýa posolstwasynyň eýeçilik etmeýän? halkyny gördüňizmi? Ýa Awstriýanyň? Ýa Kambojanyň? Ýok. Gynansak-da, hawa, bitarap döwletiň halky, hawa, daşary ýurtda maşgala eklemek üçin mejbury ýagdaýda. Ondan başga-da, hawa, it gyssany bit gyssar diýşi ýaly, hawa, ýurduň içi ekonomiski krizis diýip, hawa, birneme bolsa, betbagtçylyk, kynçylyk bolsa, Ýurt daşynda gerekli talabalaýyk resminamalar bilen, ýagny dokumentler bilen döwlet özi döwlet derejesinde üpjün edip bilenak. Men öňki efirlerde-de aýtdym, ýene-de aýtýan, hatda uruş gidip duran Ukraina döwletiniň ilaty islendik bir watandaşy öz döwletine degişli bolan daşary ýurtdaky konsullyk edaralaryndan pasportyny arkaýyn ýagdaýda alyp bilýän. Üns beriň, uruş gidip duran döwletde. Biziň döwletimiz, käbir watandaşlarymyzyň aýdyşy ýaly, asuda asman, parahatçylyk, uruş ýok. Üstesine, garaşsyz, üstesine, bitarap. Ýa bir biz bitarap döwlet diýip, oba döşüni kakmana bilýärler. Baýramçylyk bellemäni bilýärler ana biz bitaraplyk näme günümiz diýip. A hany ilaty alada etjek ýokmy? Bitarap döwletiň hökümete bitaraplygyňyzy bir iş ýüzünde görkeziň. Beýleki döwletler ýaly halkyna nägile seretýän bolsa bitarap döwletler Şonuň ýaly serediň, Türkmenistan hökümeti halkyňyza bir bir tarapdan oba biz bitarap döwlet diýip gursagyňyza kaksaňyz, döşüňize ursaňyz, beýleki tarapdan deportasionny lagerde türkmen halky sergezdan bolup ýörese, bendilikde otursa, o nämesi bitarap bolýa? Nähili düşünmeli o bitaraplyk, bitaraplyga ýa bir nestandartny bitaraplykmy, has bir üýtgeşik formadamy? Meniň pikirimçe şo standart deň bolmaly neýtralnost diýmek neýtralnost. Emma biziň Türkmenistanyň bitaraplygy hiç haýsy tarapdan seretseňem haýsy rakursdan seredendede bir geň enaýy täsin bolup görünýär. Türkmenistan hökümeti birazrak oýlanarsyňyz diýip umyt etýän şu meselede. Söz sözlejek barmy? Bu arada şunam aýdyp geçmeli bütin dünýä kowida ot ýer şary kowid bar diýdi. Bütin dünýäde kowid oba keseli bar diýdi.

I daže tut stroý Niýazow goýy gidende ot neýtralnisti alandan soň da ot neýtraliteti alandan soň goýy giden stroýy do sih por rabotaýt da men opet taki je powtarýus to što Özbegistan bilen bezwizowy režimi aýyrdy ýa ot vsё ne nado nam dedi bugünki gün

Uzbekistana alanyňda po territoriýi Türkmenistan bolşy çem Uzbekistan. Po naselenýu Uzbekistan otuz alty million Türkmenistan halky da hut gel alty million bolsun alty million dä o soňki statistikasyny berdi ýedi million u ýalan eto sto prosent alty million gel et grubu my skazali alty million.

gardaşlaryna şurga çekmekmi? Bitaraplyk geljekki nesillerimiziň on iki ýyl okuw okap, ondan soň esgerlik ýapmakmy? Bitaraplyk dört aýdan aç halkymyzyň suwy ýok, hiç bişesi ýok, bumy

Meniň oglumy içeri alyp döwmek bile men bu bitaraplyk istemen. Meniň suçumy nem üçin meniň oglum meniň dogan garyndaşlarym çekmeli. Men ogurlyk etmedim ýa elime silah alyp birini at öldürmedim ýa watanyma bir zat etmedim. Meniň sadeje hak hukugymy soradym. Hak hukugy soramak bilen ynsan terorist bolarmy? Bu bizaniň bitaraplygymyz.

halk özüniň hakkyny bilerdi. Şto, şunýany ýagdaýlarda halk karar berýär. Halka soralýar, şo zatlary bilerdi, şonda üýtgeşikler bolardy. Ýöne halka soralmady, hiç haçanam soralmady, hiç haçanam halk diňlenilmedi. Öz başyny öz, özleri kararlar berdiler, zakonlar üýtgetdiler. Şondanam şu derejä geldik. Halkam mydama Sesini çykarmady. Şu ýerde problema. Osoznanno edildi o bir lakamy bardy Saparmyrat Niýazowyň Sapar tilki dep hawa o wyşşy eşalonda şunaka gepler bo Sapar tilki diýdiler i bilesilermi men ot şu zady izuçat edinçäňde

TikTok platformasynda, YouTube platformasynda, Instagram platformasynda. I Atamyrat dogry aýtdy. Meniň birezek efirime geldi. Men aýtdym, Türkmenistanda ýer titreme boldy. I Nime üçin Türkmenistan habarlary, Watan habarlary nime üçin ne peredayut şu habarlary desem,

Bitaraplyk, ýagny rusçalap aýdanlanda, neýtralitet. Şu ýerde neýtralitetiň hukuklary, woýennoý bloklara goşulmazlyk, uruş edip oturan haýsy-da bolsa bir tarapy tutup, şo ýere soldat, ýagny goşun ugratmazlyk, şoňa ýarag satmak gadagan. Ýöne Bitaraplygyň berýän hukugy şol. Emma biz häzirki şu gije-gündizde görüp oturanymyz näme? Bitaraplyk nämelere hukuk berýär diýip, halkyň näme düşünjesi bar? Türkmenistan hökümeti iýmit, azyk önümlerine paýoga düzmek. Bitaraplyk hukuk berenak, emma Türkmenistan hökümeti siz ýola goýduňyz. Interneti doly ýagdaýda gysmak. Bitaraplyk hukuk berýärmi şoňa? Ýok, berenak. Iş üpjünçiligini polny nola getirmek. Bitarap döwletde şoň ýaly amala aşyrmana hukuk berilýärmi? Imine bitaraplygyň funksiýasy barmy şoňa? Ýok. Döwletde dollary, dollar kursuny reklama üçin bir baha goýup, aslynda gara bazary işletmek bitaraplyk hukuk berýärmi? Hukuk berenok. Türkmenistan hökümeti şu zatlardan many çykararsyňyz diýip umyt etýän. Efirimize Nurmuhammet aga goşuldy. Nurmuhammet aga hoş geldiňiz. Sizem öz pikirleriňizi aýtsaňyz, temamyz umuman aýdylanda bitaraplyk. Bitaraplyk bolanda niýeti, maksady, getirýän peýdasy, zyýany şolar barada bir gyzykly gürrüň berseňiz diňleýäs.
Sag boluň, hemmäňize salawmaleýkumlar. Hawa, bitaraplyk meselesi bir üýtgeşik mesele. Näme üçin diýseňiz, bu halk üçin hiç zat berenok. Ýöne muny peýdalanjak bolup näz soň döreden bitaraplygy. Näme üçin diýseňiz bitaraplyga daýanyp özüni izolýasiýa dünýä Türkmenistany izolýasiýa getirmek hemme nemelerden aýrylyp birinji nobatda SNG-den aýryldy soň başga nemelerde goşulyşanok. Näme üçin diýseňiz Nyýazow käbir käbiri dälde hemme guramalara halkara guramalary bolaýmasa ogun ýaly obasiýa ýaly galan guramalardan daşlaşmany gowy görýärdi. Näme üçin diýseňiz, köpçülikde özüni närahat duýýardy. Men näme üçin diýseňiz bile işleşensoň oň ýagdaýyny bilýän. Käbir Orta Aziýa döwletden ýolbaşçylary bolup ýa türk dili döwletden ýygnagy bolanda gatnaşanda özünde bir şeýle bir diskomfort duýýardy-da, bir tüýsli özüni rahat duýanokdy. Şoň üçin ol bir ýaňky aýdyşym ýaly, döwleti izolir etmek üçin diňe özi şo ýerde hojoýyn bolup, hiç kim oňa hiç zat görkezme bermesin, şu öňki Kremliň bereninem ýeterlik diýip, şon ýaly pikir bilen döreden zady. Şoň üçin Bitaraplyk diňe-hä şu mahalky, ondan soňky gelen prezidentler, Berdimuhamedowlar, ilk-ä Kakasyz, indem ogly, ynha bularam şoňa daýanyp, özi üçin peýdaly ýerlerde ýaňky diňe nablýudatel höküminde goşulyşýarlar, eýleki ýagdaýlarda-da özüni gapdalla Bitarap. Ynha, meselem, O-nyň ýygnaklarynda-da bir topar meseleler seredilende, öňki mesele, meselem, bir dünýä belli mesele, Ukraina meselesi. Ine, şo barada bir nemeler, kararlar çykarylanda onda Türkmenistan goşulyşanogam, gatnaşanogam, sesem berenok. Näme üçin diýseňiz, öz ýaňky bitaraplygy bilen özi üçin şirma döredip, şeýdip bir gapdalda galan bolýar. Ne siziňki, ne biziňki diýen ýaly, şol ýaly bir nähili diýsem, tilki ýaly la bir ýaňky bir serýozny meselelerden gaçyp ýören döwlet ýolbaşçylary. Ine, nitarap, ýaňky bitaraplygyň, bitaralitetiň döwlet ýolbaşçylary üçin berýän peýdasy. Diňe şo peýdasyny görjek bolup edilen zat bu. Halka näme berýär? Hiç zat berenok. O bitaraplyk bolany bilen beýleki döwletleriň bir topar meselelere goşuşmasyzy, ýaňky iň bolmanda ynsan haklary barada şu mahal bir beýleki döwletlerem birkän goşulyşyp duranok Türkmenistana. Näme üçin diýseňiz, bu ýerde başga mesele orta çykýar. Geopolitiski hem ekonomiski meseleler. Näme üçin diýseňiz, ýaňky Orsýetiň gazy ýokmy Ýewropa, Türkmenistanda gaz kän. Hemme zada göz ýumup, halk ynsan haklarynyň depgilenýänine-de göz ýumup, Türkmenistanyň gazyny almak bar güýleri, pikirleri. Ýondan ýaňky geopolitiski Türkmenistanam öňki Sowetler Soýuzynyň bir respublikasy. häzir bitarap bolanda-da şol ýaňky Orsýetden, Hytaýdan goparmak, aýyrmak, diňe Günbatara boýun egdirmek. Indi şu meseleler ýaňky Türkmenistan özüni gorajak bolup şular ýaly ýagdaýdanam ýaňky bitaraplyga boýun ýaňky boýun egýärler. Şoň bilen özüni gorajak bolýarlar. Şoň üçin halka hakykatdan hem näme berýär Bitaraplyk? Hiç zat berenok. Şo Bitaraplyk bolanda-da, bolmanda-da halk üçin hiç bir peýdasy hem ýok. Zyýany, zyýany bar. Zyýanyny ýaňky aýdylýan sözleň hemmesi şo özüni izolirz etmek, ýaňky bir topar problemli meselelerden, Türkmenistan üçin hem problemli meselelerden özüni ýaňky bitaraplyga nemeden bolup sebit edip gapdalda durmak, ýöne halky, halk şondan hem özüne zyýan, zyýan çekýär. Näme üçin diýseňiz, bir topar meselelerde halka bolaýjak peýdalaram, peýdaly bolanynda ýurt daşyndan, şonam baýanky nitralitete özlerini nemedip biziň statumyzda nitralitet diýip şondan ýüz öwürýärler. Bu ynha iň bolmanda ýanky deprem bolsa ýa ynha Lebap welaýatynda bolan tebigat tarapyndan bir topar ýanky adamlar heläk çekdiler ýa bolmasa ynha koronawirus meselesinde bu zatlaryň hemmesinden Türkmenistan gizli saklap, o barada hiç bir ne içki habarda, ne daşky habarda habar berenok. Ynha, şu-da özümiz, ynha biz beýle bir bitarap döwlet bolanymyzdan üçin bizde betbagtlyk bolanok diýen, diýen näme pikiri, pikir hem däl-de, hakykat şoňa şeýle edip görkezjek bolýarlar döwleti. A sen bitarap bolanyň bilen näme, tebigat seni seň döwletiňden gapdalyndan geçýärmi? Ol hemme döwletlere, koronawirus bolsa sen nähili izolýasiýada bolaňda-da ol girýär, gelýär saňa. Üçin ýaňky men dogrudan siziň menden batnaşmamdan öňki aýdylan sözleri eşitmedim, näme aýdylanyny bilemok, ýöne umumy soň eşidenlem barada-da goşulyşýan, hakykatdanam Bitaraplyk Türkmenistana, halkyna hiç bir peýda berenok. Hawa, watandaşlar, bu gün on birinji dekabr. Belläp geçişimiz ýaly, aýdyşymyz ýaly, ertir Bitaraplyk baýramy. Ýene bir gezek çyn ýürekden Bitaraplyk baýramyňyz bilen gutlaýaryn. Umuman, şul aýdylan sözlerden, Bitaraplyk umuman näme diýmek, maksady näme, niýeti näme, näme maksatda ulanylýar, göz ýetirensiňiz. Has sada dilde aýdanda, ine, Alişer Sahadowyň aňyrsynda, aýnaň öňünde zanaweska dur. perde diýilýär, tül, zanaweska, ştor, žalýuz, umuman, maksady daşardan içerdäki bolup oturan zat görünmesin diýip. Ýani bitaraplygam edil şoňa sinonim gelip dur. Şunuň ýaly örtülen perde Nurmuhammet aga dogry belläp geçdi. Izolýasiýa üçin amala aşyrylýar bu bitaraplyk. A ýurduň içinde eden etdilik bolawermeli, daşary ýurtlular beýleki nämeler näme edende pretenziýa görkezende biz bir tarap döwlet bize goşulmaň diýmek üçin edil şu zanaweska bir tarap döwlet şuň ýaly netijä geldik. Umuman aýdylanda watandaşlar şu bir taraplygyň peýdasy halk üçin bähbitlimi ýa-da hökümet üçin bähbitlimi şu aýdylan gürrüňlerden dogry netije çykararsyňyz diýip umyt etýärin. Bolýa watandaşlar indiki efirlerde görüşýänçek sag boluň ýene bir gezek baýramyňyz gutly bolsun hawa pikirleriňizi komentariýalarda ýazyň geljekde nähli temalary obsuždat etmeli bolsa orta alyp maslahatlaşmaly bolsa komentariýalarda ýazyň biz hökmany suratda şol meseleler boýunça zum şunuň ýaly zum ýygnanyşyklaryny gurnap hawa siziň dykgatyňyza ýetireris üns bereniňiz üçin köp köp sag boluň.